Iawn ta, i wneud y pot noodle mwya next level, mwya cool sy'n rioed di cael ei wneud, yli be mae Roglyn di cael. Pot tlai Chinese. Dwi'n lyfio hwn. Dim bach mwy cool na'r pot uh, Bombay Bad Boy ti'n cael o siop, ynddi? A fama, dwi bol porc mochyn Cymreig. Waw, mae'n edrych yn stunning yndi? Dwi wedi simro hwn am ryw awr a hanner mewn stoc, 'di hitio fo 'da bach o cumin, ffennel, caraway, smoked chilli, Worcestershire sauce, dwi'n lyfio hwnna, a bob tro, cadw ar liquid gold fo. So hwn 'di'r stoc a'r ffat sydd 'di rendro o'r porc. A cranc lleol 'di prepio'n barod, ta be, ond dipyn o faff mynd i pigo cig cranc yndi? Mae hwn 'di cael ei prepio'n barod, dwi'n lyfio fo! Ali cwrw 'di hyn? Noodles gwydyr! Hyn jyst i socian mewn dŵr poeth am ryw chwarter awr, maen nhw'n barod i fynd, maen nhw'n llawn i darllen o mung bean starch. Neith unrhyw noodle y job i hwn, t'mo' a os ti'm efo pot tlai Chinese, neith wok y job hefyd. Iawn ta. Yn gynta, dwi'm 'di cychwyn off efo sos Thai style, efo llwyth o limes, efo punch, galad, sy'n mynd i orffan i off jyst pan dwi'n syrfio'r noodles. Iawn ta. Lime amdani. Dim yn Thai sauce heb lime, nadi? A dwi licio un boeth, ia. Dach chi'n nabod fi erbyn hon. Dwi'n licio cic, so digon o chili. A dwi mix o chilis yn fama, chili normal, hwnna dechrau rhyw scotch bonnet. A to, os ti'n licio lip numbing spice dda dwi, just tynnu'r seeds allan to. A mae'r un yma edrych reit deadly fyd. Fewn fo. Dwi'n meddwl mae'r chilis yna mynd i chwythu socks fi off. Dwi'n gobeithio mae Dari licio cic, ia. Dwi am gratio dyn bach o shalot i fewn. A tra dwi wrthi, gratio dyn bach o garlic fewn. Ideal. O, ta be, mae'n dod yn ymlaen o dda. Dyn bach o nam pla fish sauce amdani. Mae hwn yn reit hard clo hwn, so jyst dyn bach, to. Dyn bach o siwgr brown. Melus a syr. Fewn o wedyn bach o chives. A jyst cymysgu bod dim efo'i gilydd. Mwn jyst yn mynd i mynd â fo net level yn y diwedd. So mae'n diadio sesti, fresh, blas really cool sy'n so jyst yn mynd i torri trwy So mae dipyn o brastar, dipyn o ffat ar y porc noes, mae'r cranc yn reit rich, so... Mae gyd yn dan y contrast, ie. Dwi eisiau pethau cwffio am y taste buds yna sy'n ar tafod fi. Dau funud o waith. Bwm! Yes! Ŵan dwi isio turbocharger stoc ma, efo glötch da o fish sauce, oyster sauce, soy sauce tywyll, a dipyn bach o soy sauce ysllawn. Wedyn jyst sleisio'r porc ma'n reit denna, a da ni barod i ddechrau leirio'r pot pie. Dipyn bach o olew, jyst twtsh bach i'r gwylod, a wedyn dwi isio cyfro'r gwylod i gyd efo'r bol porc ma. Ideal. Fewn edrych bach o'r noodles. Mae'n y noodles yn really hir. Rhaid allan bach o'r cranc trwy fo. Oh. Rhaid o'r massage efo fewn i'r noodles. Oh, yes. A wedyn y liquid rolls yma. Waw. Cleiad ar. Rhaid y tan o fo. Wela, dim yn deg fyny, boi! Iawn ta, mae'r pot nŵdl yma wedi bod yn byblo am ryw 5 i 10 munud. O, ti'n barod am hwnnw. Ti'n barod am hwnnw. Yes! O, mae'na boeth. O, alu'r lliw ar y noodles wan, t'o' ma' nhw'n troi fatha noodles aur wan do, ma' nhw jyst yn cymryd y lliw, yr stoc, y blas 'na i gyd. Topio fo efo'r clo. A efo'r sauce hardcore 'ma. Jyst dryslio'r sauce ar. A 'na chdi, pot noodle, surf and turf, crand lleol, bol porc, llwyth o love, hardcore sauce. O'n i am cadw'n authentic a iwsio chopsticks, ond pan ti efo busted sausage fatha fi, anghofia i, fork amdani. Wel i'r noodles wa. O! Mae hwnna wedi chwalu bren fi. Ti'n methu cheatio fo fyny stoc a prynu stoc o siop iawn. Ti'n dod y stoc, berwi'r porc, dod â love a cariad fewn i stoc. A mae gyd o trwa, to mae'r noodles gwydr dam sugno yr holl flavours na. A mae'r sauce na. Mae'n reit hard hitting, ond dwi lyfio un boeth. A to be, mae Dari fewn am treat.

Dewes!
Yes, legend! Eli Roxy, na beth o'ch chdi? Sut oedd i ar y fenna heddiw? Iawn, sdi. Hwna brwbath o brathu heddiw? Oes, di'n dda i bethau, ia. Beth yn ei dweud o, Chris? Pot noodle, ia? Oce, iawn. Ti'n licio pot noodle? Dwi'n tad. Mae yna belly pork, ia? Cranc. Ia.
Cranc chdi. Reit. Cranc o ran y byd.
Ia. o, ti'n beth ar ei, mae yna. Mae yna. Mae yna.

Ti'n cythach i fi? Slyfyn plyllell?
Oedd hwnna yndi?
O ie, eisiau hwnna. Ceg bach i ni gwe. Bol mwr, ia. O.
Ia, trai rownd i'r camera, dadol chdi, ia? Lovely boy.
Na, ia. Mwna noeth.

a leidlo'r batter mewn. Unwaith mae wedi dod yn rhydd, mae'n barod am y fflip. Nailed it! Iawn ta, crempog di wneud. Ai deal? Dwi'n bach o caws Cymreig fo yma, a dwi'n bach o dwyer, mwyn am di toddi yn unreal. Ti'n methu cael crispy pancakes

Dyn bach o menyn, so jyst neud rŵ bach. Un fath o'r menyn di toddi fewn a dyn bach o blawd. Fewn yn slo bach efo llefrith. Dwi'n cario mlaen wislio'r llefrith i fewn tan dwi efo sos gwyn tew.

Gadael hwnna cwlio lawr rwan, cyn rhoi nhw mewn yn y crempot. Unwaith mae'r ffili'n dioeri, dwi'n pacio'r pancakes ma, a brwsio chydig o wy ar yr ochrau fel bod y ffili'n ddim yn dod allan pan maen nhw'n cwcio. Wedyn dwi'n rhoi nhw yn y blawd a'r wyau a gwneud y siŵr bod nhw'n cael cyfrwng da o'r breadcrumbs oren crazy ma. Ac ar ôl hanner awr yn y popty ar 180, Mae'n amser crempog crispy. A unig peth ti'n gorfod syrfio crispy pancakes ydy efo hot sauce favourite chdi. Dwi'n really hapus efo sef hyn troi allan, ia. A am y brethiad cynta, Dwi ddim am mynd am dip, dwi jyst isio blasu y crempog crispy. O, ti'n beth, mae'n teimlo dal rili really boeth ond dim ots na fo. Oh. Oh. Mae'n blasu oedd just crispy pancake ond million times mwy next level, ia.

Date molasses, ma'n rili melys a neith i adio flavour rili cwl i'r sos ma. So, prepio'r sos. Yn gynta, dwi ffrio llwyth o cloves garlic yn rili isel am ryw 5 i 10 munud tan ma nhw jyst yn cychwyn brownio. Wedyn tynnu nhw allan cyn iddyn nhw losgi. Mewn efo llwyth o shallots a ma'r olew na ŵan yn infused efo'r garlic. At hyn, dwi'n adio llwyth o spices.

Passata, hyn yw tin tomatos neud y job. A gorffan ni off, wedyn bach o relish sauce. Basically fatha Worcestershire sauce vegan, os na ddim fermented anchovies yn hwn. Dwi'n gadael iddo fo ffrwtio yn am awran dda, cyn rhoi o tu allan i chilio yn barod am y seleriacs 'na. A ta be, swn i'm am wsos trio sleisio rhein yn denau fy hun, so dwi 'di cael machine, neith hwnna helpu fi sleisio rhein mor denau a fedra i. So, jyst tynnu gwilod off, top off, a jyst cael y croen off efo cyllell. Sech chdi am oriau neu hwn efo peeler. A ta be, dwi yn lyfio celeriac, ia. Mae'n tebyg, mae'n tetri i tatws, so mae'n lot mwy nutty, lot mwy o depth of flavour, a mae'n vegan friendly. Ar ôl sleisio'r seleriacs mor dynn â phosib, dwi'n beiddio nhw yn y sos. Wedyn syth lawr i hoff siop kebabs fi yn y byd, lle mae Mustafa a Husnu yn barod i helpu fi roi'r kebab 'ma at ei gilydd. Iawn Mustafa, iawn Husnu? Iawn. Iawn Chris.
Barod amdani?
Ie.

Dim ots! Ar ôl sticio'r seleriac ar y spit, da ni'n rhoi pinafal ar y top i gadw fo i gyd yn ei le. Ac ar y tân a fo, ia! Ar ôl rhoi trim bach iddo fo, da ni'n gadael o cwcio am chydig, wedyn beistio'r seleriac ma efo mwy o'r barbeciw sos.

Mae'n edrych fatha don y siawr ma. Mae ynddi?
Yndi. Ynddi. Ti'n beth dwi'n reit relieved i, o'n i'n meddwl sa hwn yn gweithio cweit mor dda hwnna, ond uh, hwnna edrych yn stunning. Sa'n byd amdani Iwan, ond sticio fe mewn nambred efo llwyth o chili sauce a dipyn bach o salad, ia. Iawn, tan o'n i trio beth hwn, ia? Ia.
Chris, mae hynna'n neis iawn.
Mae hynna. Yndi.
Mae'n neis, mae'r smokiness ynddi. Mm. Mae'r ma celeriac yn absorbio blasus. A'r barbecue sauce hefyd. Ti'n barbecue sauce yeah. fe?
A pwy sy'n meddwl, ia? Dwi'n sefyll ar y stryd yn dre, tu allan i'r cnafn kebabs yn bita celeriac kebab. Just leimant y cwl fo'n edrych. Mustafa, Yes, Chris.
This is very nice, yeah?
Nice. Ond can I have extra large Chris Special Chicken Coffee Combo? Okay, no problem.
Brilliant, diolch yn iawn.
Dwi'n lyfio hyn. Floyd style ar canol maes dre. Caffi maes yn packed. A dwi'n wedi bach o offel i chi heddiw. Sweet bread, key going. Dwi'n gwybod, dim yn edrych yn really appetising yn fanna, ia, ond trystio chi pan ti'n cwcio hwn yn dda. Sy'n blasu ar chicken nugget mwyaf next level ti rioed i dal. Dio ddim yn blasu'n lamio gwbl. I fi, mae o'n ffordd really da o'r cychwyn t'wod yr introduction fewn i offal os 'dach chi'm yn keen ar offal t'wo'. Ella'r enw'r offal, enw offal roi pobol off ond seriously 'di offal ddim yn awful iawn ma' offal yn next level. So, cyn cwcio yr nuggets cig oen dwi isio neud aioli bach rili syml i dipio'r nuggets fewn i ia? So, os ti'n neud aioli ta na'n ŵy da. So, jyst ca'l y yolk allan. Dwi licio roi dau yolk da i fewn. Ideal. Fewn efo pintio dy halan. A dim bach o powdwr mwstad. A cychwyn rhoi wisg bach ddo. A dyn, slo bach fewn efo medium olive oil. Ti ddim eisiau iwsio extra virgin efo hwn. Os da chi fi y licio garlic mayo, llwyth o garlic fewn. Rough chop i'r garlic. Mae llwyth o garlic fewn oes. Mae Llid Owen a Mynt yn best mates ynddo? A dio ddim yn dal i llaioli da heb jiws lemon. A jyst adio mwy o olew tan ti'n cael y consistency ti'n chwilio am. A na chdi, garlic a mint aioli. Porsiwn bach i fi a porsiwn bach i Ows, e? Mae'n essential socian y cyd oen mewn dŵr poeth a halan cyn dechrau.

Golchi dwylo, llnau lawr, a wedyn barod am nuggets cig oen gora yn y byd! A di'r nuggets yma dwi'n mynd yn eu blawd devilled efo cic go iawn. Felly cychwyn off efo blawd plaen ac adio dipyn o bupur cayenne, powdwr mwstad a halan. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cymysgu fo'n iawn, ia? Dwi'm eisiau dim blobs o flawd plaen yn y canol. Unwaith mae wedi cymysgu, dwi'n rhoi coating da i'r sweetbreads a rhoi shake bach iddyn nhw. A sbio well mae'n edrych yn barod. Ydy rots? Ydy, di'n edrych well? Wedyn cynnesu bach o olew ar y tân.

Drainio'r excess oil 'na off. Wah. Wan ma' 'na jyst digon amser i ffrio'r ail batch 'ma cyn i Owls gyrradd. Iawn Chris.
A mae o dal yn meddwl bod o'n mynd i drio nuggets lliw iâr. T'wel' mêt? Ti smelio'r chicken nuggets 'ma? O unbelievable ie, unbelievable mêt. Wel mêt, nes i ofyn i Wil ddim deutha chdi dim chicken nuggets ydyn nhw, ond yy y famous glan do, lli roen, glan do'r gwddw.

Arna ni, nuggets, cig oen, sweetbreads, next level. Efo cic bach i Owst, dwi'n gobeithio ti 'fyd licio cic bach, ia? Do, do. Hot food, hot cars, hot women, ia Chrissie?
Real Wil, real Wil! Iawn, na, un o'r un fi gynta. Isio aros two metres, ia? Mae tri oes. Ti'n gallu dafal a dyncio ar yr un pryd? Wel, awn ni gyntaf drio ni hon, ia? Iawn.
Outstanding, met. Yes! Outstanding!
o, ti'n meddwl, rhaid cael ei fawr meo, ia? Ti'n be, mae'r devil blawd yna, mae'n sy'n gwneud crunchy coating, ond ti'n be, mae'r ma sweet bread hyn mor creamy. Mae o'n mwy agos at chicken nuggets na beth lam.

Ffranc plaen efo mwstad. Mwstad a ionyn, dim bach o relish. Dwi wedi bod yn disgwyl am y moment yma erioed. Mae bob un ffilm dwi wedi weld yn New York, bob tro efo hot dog ni. So, amdani. Ffranc, 100% beef, mwstad. New York, cael ei hysel o bysol yn ymlaen.

Efo'r sausages sexy yn y bag, nôl â fi, gwcio yn y fflat. Dwi am smocio hein ar y barbeciw efo pren ceirios i roi lliw coch cwl iddyn nhw. Tan y mood, baby. Ac efo blasa mor anarferol yn y sausages ma, dwi di nol toppings cwl o'r siop oriental rown gornel. So dwi'n dod fewn i'r gegin i hitio'r hot dogs ma efo toppings next level. Ali, be dyn ni fi fama? Dwi'n mynd am surf and turf vibe. Gynna fi dehydrated shrimp yn fama a ti'n ffrio heina off. Umami bomb, crunch, bwm. Cadwyn Cymreig, llun bach o cennin, torri nhw fewn i strips, ffrio heina'n crispy crispy. A fama, gynna fi bonito flakes, tuna flakes, cael ei ffymentio a smocio. Os da chi roed i trio hein, Dych chi'n methu allai ond mae'n stunning. Yr unig ffordd fedrai disgrifio nhw, maen nhw fatha rhyw delicate cross rhwng anchovi a'r bacon fries crisps 'na o'ch chdi cael yn y pub back in the day. Ond i cychwyn, anchovi mayo bach, fewn efo dau melynwy, dim bach o mwstard American, a anchovies. Hand blender. A just slow bach efo'r olew. A na chdi? Anchovi mayo. Efo American mustard. Dwi'n ffrio'r shrimp off efo pas chili am fwy o gic, a ffrio'r cennin hefyd. Ar ôl munud bach, mae'r shrimp a'r cennin ma di mynd yn mega crispy. Iawn ta, mae'r sausages ma di bod yn smocio'n braf am ryw hanner awr, a hynna

a'r bonito tuna flakes. A 'na chdi, flame baster steak Jillian Hall sbesial 'di smocio ar y to efo bob fath o fusion. Waw. Dwi rioed 'di bod mor proud am hot dog. Iawn ta, 'na i stopio admeirio work of art fi a smasho i. Sa ddim ffor sy ddim yn messy. Waw! Dwi erioed 'di bod mor buzzing am sausage. Mae mor jiwsi, mae'n ecsblowdio'n lled chdi unwaith ti'n brathu hwn i'r croen. Mae'r smokiness yn hitio chdi. Mae'r anchovi mayo 'na efo American mustard, stunning. A ti cael crunch ar ôl crunch, ti'n mynd ar fatha rhyw texture a flavour rollercoaster mewn un brathiad.

Darn o pop art. Mae hwnna'n pop art.
Ond ta be? Oce, so wyt ti am rhoi dy domato arno fo? Sut wyt ti'n mynd i wneud hyn wan? A bob dim arno fo. Ti'n rhoi fe gyd arno fo?
Pickles ar, ti'n licio pickle ar dy burger? Oh my God, dwi'n licio pickles ar y murger.
Waw. Dos ti'n gynta.
Iawn. Iechyd da. Iechyd da.
Oce. Mm.

Fydd, mae'n siwr. Oedd yna burgler neu rywbeth?
Oedd yna spaceships yn fflio rhywbeth? Iawn ta, amser am twist ar y New York classic, chopped cheese. Dwi ffansio cyfuno pizza efo chopped cheese a neud calzone. Yeah! Gesh i gwpwl o patties wagyu gin Sibs, ac ar ôl ffrïo nhw off efo chydig o halan, amsar am chop. Wan, mewn efo'r caws. Dwi'n mynd am provolone i'th doddi'n dda, slices o gaws American rhad i'th gooey a lyfli, a cheddar am flas hallt. Joch o Worcestershire sauce a nôl ar y dres i doddi. Wa, ma' hwnna'n edrych yn dda hwnna! Dwi'n deedlish efo mymryn o stoc beef a gadael iddo fo oeri chydig bach cyn creu'r calzone. Lle na i does pizza ffresh ges i o siop, jyst stretsio i allan, mewn efo digon o'r bîff a'r caws, chydig bach o domatos tun a mwy o gaws. Cau'r calzone fyny a 'na chdi ia. Iawn. Bum! Oce, sydyn fyny drisio fo achos neith hwn sticio iawn. Tara ni, let's go. Bwm! Ma' hwn yn mynd i cwcio yn rili rili sydyn iawn so cadw llygad arno fo. O yes! A hynna ti'n chwilio am? Ti isio'r leopard spot 'na mae'n sign da bod y do 'di ffymentio'n dda. Ma'r tân yn boeth. Ti isio sbotia llewpart. A mae yna. Calzone yr odyn yn y glaw. Fewn o fe. Iawn ta. Sleisio fewn iddi. O. Yes, hwnnw dod allan o dda. Aliro. Iawn ta. A ta be, un o'r pethau gorau fi am cael zôn ydy'r pocad naturiol ma ti'n cael o fama. So, fewn efo'r hot sauce, sauce y burger, fewn efo pickles, Hwn yw Ion yn. Mae'n blasu mor fudur, ia, ond mor iawn. Sal y burger na, ia. Hwna di starad y sio o wagw, di crasu, mae hwnna'n dod trwad hynna pan ti'n mynd i to the limit, pan ti'n ffrio fo, to. Ma'r pickles a yonyn na, bum, ti'n annan o efo'r fatty beef a na lot o ffat, a ma siŵr o na lot o ffat yn y caws hefyd, so yy dwi'm yn recommendio hwn ar diet. Mm. Mm.